day mr post na dr josh rimani va humesa ticlip hi ku navetisa tialbum ta vona a hi sunguleni hi twa mr post ku i hi khomeleni ni vurini ku mr post i ta humesa december leyiwa van'wana va ku swi tivelaku sweswo hi leswi twana laha wena

wow guys i i i, I saw this coming ni ku ri ni loko va kha va vulavula ka munghana loyo ni ku ri that explanation they gave was not clear enough lero anything can happen and hi swona sweswi swi vonaku mr post dyalela ti ri saladini ti huma muti i ya kwihi mr post

like i nga ri ti ti ti ti organ leti nga ri ta twala timbele leti va ta twala swa swa twala swilo leswiwa i matlanga ku la na swi tiva ku swi endliwe ka ngalas ni vurini ku swilo swa swi ta endliwa ka vonghalas kumbexani ka studio swin'wana ve ri ni nga ha hleki ka nkanelo wa gezi ka yi va ri va ta va guma hlupha ngoma karhata guys hi ni nge tshiki ku hleka ve ri Album leyiwani yi nga ta huma yindlu eka Ngalasi a ka ha na swivutiso sweswo it's I mean we don't even have to argue about that mara misa la tlangaka ku ti-beat ta ta Mister Post u ba swona mani i kopele swona ni vona ku i kopele swona leswi swi biwaka le a a Pitori because it's the same thing loko yingisela ti-album ta ta le Pitori na ti-album leti na na na na this two songs leti Mister Post a nga hi twisa tona ti-clips leti a nga hi twisa tona wa swi twa ku swi fambelana na swa le Pitori so I think va va va swi kotile ku landzelerisa minkondzo liya yi nga kona le Pitori le ya well done to that mngane uma kude mazesa sanafa ngo

xi ri a mi longisi hayi guys a xigazeni ka hisa wa tiva a hi bifi a hi bifi leyi nga lahawani ko pfumala vayevuli guys hi dlayise hi ramaphosa a nga teka ti-three fifty ni ka a nyika vanhu ka ha ri hava vanhu vo yivula tihomu sweswiwani ku na bifi yi kulukumba ngopfu la ka ka exigazeni mos. yee ritshuri mpoti a hi tweni ku ri mr adisiriyasi diledwani ka adisiriyasi diledwani guys if you take mr post hi mbilu le i ta vaviseka ah, this guy ana dirada

it's confirmed mase post i suka aka team shiriman a ya joyina ka ngalas a swa ha lavi hi vutisa sweswo i le ka ngalas misa loyi va n'wi tlangile swona va chaye swona hi ku ya hi mina bit leyi wa twala kahle hi nge zi hi jeleza swona yi twala kahle bit ya mr post actually va swi landzelerise kahle swilo leswiyani xivutiso i ku xana mutlangi i ta famba na valandzeleri na because already ha swi tiva ku ri ka ts ku na vanhu lava nga ka va, va supporta kut mishirhimani hikuva va va rhandza mr post nako va rhandza personality ya mr post because music wo tala ku ngiwa xitsonga kahle music n'wana na n'wana is about personality than uh, your ability you know and mr post dzi na yona personality leyi nga ri dyo hi nga dyo hi ngamela ngamela ende hi nga ri hi kona hi kho yi humela rivalenyana so swi nga va na ku dudlumbetana ku dlidlimbetana na ti interviews ta ka munghana lonene because loko i n'wi twini a vulavula laha wa swi twa ku where is mr post going a di xaveleli mr post a di le ku xaveleleni mr post kumbe kambe divuni ndi ku a di a di di music ah ta rivala o ta hi ni rivala ku fana tihuku eyi

xana i ta famba na valandzeleri na because mara na swi tiva ku ri ts yi tiye ngopfu i khale ri kona team liyani lero a tshembi ku ri vanhu vo tala va nga suka va va va susa hi mhaka ku va messi post a sukile i feel like lava va nga tisa hi messi post a tlhela na yena mara i don't think ku ta va na a big loss ka va valandzeleri va va ts hi ku ya hi mina so yi

beni xa tsala guys that guy is educated xa tsala xi tsale dipapila dyiwa dyo leha xi ku hayi a wu boheleliwe munhu lawa hambi te xikolokolo nguvu ya na kwaleri a hi te xikolokolo nguvu ya pitori mo sweswiwani loko ha ya mahlweni um hi twa ku dr joe shirman vona clip ya vona leyi va nga yi humesa ku hi navetisa album ya vona yi famba njhani mani mi nga johi mo hi twa kahle hi ta mi twa kahle okay so hi le ku endleni ka ti-listening session ta ku va hi twa ku ri ti-clip leti ti nga humesiwa hi lavambirhi namuntlha because va ti humese siku rin'wana swi ti ku va swi ndli hi ndlela yeleyo Mister Boss na Doctor Joe Shirimani hi la ku titwa ku swi fambelana kwini. Va la ku hi byela yini hi ti-album ta vona? I swinavetiso, va hi navetisa ti-album ta vona. Ni vurini mina ka nkarhi na lowu wa gingirika ni ku Mister Boss i ta humesa album December leyi. Van'wana va ku eeh wa hemba weeh hi leswi. Mister Boss i dye dye drop-ini clip nyana yi hi navetisa. Na Doctor Joe Shirimani yi drop-e clip ku va va hi navetisa. Hey! Hey! A hi tweni ku Doctor Joe Shirimani vona va hi khomele yini?

Mhala mhalo ya ni tsakisa line liya is a nice line ya nandziha line liya Dr Josh Rimani ya hambale tikhala leta to to rhasa yi rhandza ngo tikhala to rhasa Dr Josh Rimani a hi swi swintshwa leswiwani mi nga ni chinghi laha hansi a hi mina hi leswi ni swi vonaka loko o cheka ti-album ta wena hinkwato ta kuma yimbele ti tikhala to rhasa sweswi a yimbele yimbele is it eh, orange yimbele orange hi ku na ku na vu green ku na vu orange orange black green black hi ta swi vona

Mister Booster va n'wi hlayanga laha so himpela indeed it's true ku ri Mister Booster xa ha ri kona a xa ha ri kona ka T_S xi lerile xi lerile ni ku sala ri ka T_S xa ha ri kona xi lava ku lokisa tibuva xi fambile Mister Booster yi xi laya ku Doctor Joe Shirimani laha so swi lava ku ku Doctor Joe Shirimani a nga tirhangi na vona ka Mister Post ka album leyi ya vona sweswiwani hi swi hi swi twe kala ka nghoma yaleyo

ha hi ku angarhela a hi xitsonga xi entile va ka hina mi nga ni soli na mina he rhangani na mambawulelo na vatsonga hi ku angarhela namuntlha ku vulavula mina hi nyama khehla lava ku byela swin'wana hi industry ya music leyi eh, kasi ya ri lava vito ra khehla a ni ku a yi ri lavi yi le ku byela swa industry ya music a hi tivi ku yi le ku byela yini just like that no no toto just ri munhu yirobini Haa Dokodela Joe Shirimani khehla yi rhobile yi rhobile yi la ku twa ku yi ta ku yini heyi guys lexi nga xi vulaka ku ku na beef laha handle ku na nyama yo tala ko pfumala vayevuri nkingha ya leyi ni nga yi vula ni ku i mhaka ya Ramaphosa a nga teka mali a nyika vanhu se a ka ha ri hava vanhu vo yevula nyama. ku hava no tsemelela nyama sweswana yo bola nyama ku na beef ku na beef laha handle ku na beef ku na beef laha handle Hey guys, what do you guys think about this whole thing? Ku hava Mr. Post na Dr. Josh Manaka va va humesa ti-clip hi siku rin'we. Wo byelana na kumbe xa swo kotlanisa na. Vile ku hlamulanini lawani. Doctor Joe Shirimani va hi confirmela laha ka risimu leriya loko va va va khuza Rhangani na Mambawulele na Vatsonga a va n'wi hlayi Mister Boss swi prove ku Mister Boss a nga tirhangi na vona and a nga ha ri kona ka TS and then Mister Boss on the other hand u vurini a ku i salani TS bye bye TS. misala kahle xi fambi Mister ko xi lelini that is at least he's decent i lexi i fambe a lela hi hi nghoma di fambe di kha di lela hi nghoma although ni twi nga ri Mister Posa di serious hi swa music this guy a nga na mhaka na tube yo a swi langa n'wi teke hi mbilu da mani swa swi fana na mina mani swa na nkana loko ni ka mi nga yi teki hi hi nani ni teke hi ti-high grade n'wana na swi tiva vo tala va ta va ta hi timbilu lawani va changa ni ha karhata mani hi na entitlement ve kun'wana ve ri hi mina ti entitlement van'wana ve ri nga hleke hi nga hlekile mazane ve ri nga hleki ka nkanela gingirikane ve ri nga hleki mazane xiso xa na xi rata lexiya manzane ve ri nga hleki hey halala okay guys ni byeleni laha hansi ku ngo mi swi vonisa ku yini mhaka tivhidiyo letimbirhi tivhidiyo letimbirhi ku ri um Mister Poster mina na Doctor Jesu Manvele va nga va ri ku holoveni na ku nga ku na ku ambala ku ku ku ku ombana ku khomana hi tiwa cheese ka TS na Mister Post hmm? and then mi twa nga ri Mister Post na yena ta famba ku fana na Ronaldo loko a fika ka ka Real Madrid i famba na ti supporters na that's a question will Mister Post also leave with supporters but which I don't think is going to happen because my TS khale ri kona um mr posi yi kume kona yi ri laya lero vanhu lava va kha va sapota ts khale na khale va ta emahlweni va yi sapota mara lava nga ta na mr posi ni tin'wana va ta famba na tona a ku na ndlela yin'wana le ka ngalas yi chayiwile ka ngalas ya mr posi ya dr joe sherman beat ya ba mara ni tin'wana a yi fiki ka beat leya yi nga biwa hi mr posi leya mr posi ni tin'wana yi na yi na vavavumnyana kumbe ku a yi twangi um swi helerile mara ni twi nga ri beat ya Mister Boss yi le henhla nyana hi ntikelo and then ya Mister ya Doctor Jesu mhani yi yi kahle na yona yi twala kahle clean clean is well mastered swi hlantswekini hi ndlela yin'wani ya swi hlantswekini swa Mister Boss swi kona swi to ka swi nga hlantsweka ngopfu swa Mister Boss a swi hlantsweka ngopfu na voice ya Mister Boss i nga ri yi. yi cince nyana a ya ha ri a ya ha ri clean hi ndlela leyi a hi twisaka swona a hi tivisa swona ka ndhambi voice ya Mister Post yi cincile a ya ha ri yona leyi a yi tivisaka swona wo ene leswi swa twala ku se ku na ku cinca lana a yi clean ngopfu hi ndlela a yi ri a yi clean hi xiswona khale na khale so sweswiwani swi cincile swilo.

Xivutiso lexi a ni lava ku ku vutisa xona before ni famba la ku ri, ku nga va ku ri na ku avana sweswiwana van'wana va ri ni lwisa tinkambi mina ni lwisa tinkambi njhani loko ni ta ni ta vula ni ta vula leswi va nga swi endla i ku va ni kha ni lwisa a ni hi leswi va nga ku swi endleni se mi swi endla yini na koho loko ku ri ke ni vo va phunta va nga ta landzelela munhu wo fana na mina dabadaba ro fana na leriwa like come on guys mi nga landzelela mina mi nga landzelela mina mi ri ze mi lwisa hi mandla ya gingirikani. a swo yida na we i swi i twa ku nga ri mandla gingiri i lwisa tinkambi na to tinkambi to ko ti yo phunta ti ze ti lwisa hi mandla gingiri kani ku na ku swin'wana swi nga ri swi ha ku nukile o ze tinkambi ti ya lwisa hi mandla gingiri kani hayi a ni swi nga swi swi ha ku nukile kwalano I vanhu va kulungulu lava guys va nga va nga va nga landzeleli leswi mina ni swi vulavulaka lawa ho pyapyara la ka njhe ho pyapyara hi tshike hi pyapyara ho tshike hi pyapyara okay guys ni gere mina ni khensile hikuva ni mi comment le hansi mi hi byela ku hi mi swi vonisa ku yini mi hi byela ku ri mi hleketa ku yini yini ku famba yini mi se ku fambini swa xana ku ta va ku na gap. na gap ya yi ta sala yi ri kona la leyi a ni kha ni vulavula hi yona ku yi ta yi ri kona gap na T_S_C yi ta swi kota ku ya mahlweni ku nga ri na Mister Post na coz vanhu a va twa hi nga ri Mister Post kahlekahle he's a lead a na a a bolweni ku na a captain kumbe ku na ku na munhu loyi u kuma ku ku ku landzeleriwa ku team mu nyika example hi team kahlekahle hayi swa hayi swa na a team-ini ku va ku na munhu loyi loko team yi kha yi tlanga. yi tlanga around they play around barcelona yi tlanga around messi you know juventus yi tlanga around uh, cristiano ronaldo uh, tottenham yi tlanga around bale uh, no no not bale man um, harry kane so hi leswi ni vulaka swona ku star xa t s xi sukile because obviously mr post was a star uh, ka t s that is no doubt uh, he was a star mara se swilo swilo leswi a nga suka ku ku ta humelela mani laha because dr joe shirima ni nge va hlayi because he's a producer he's been there i don't think he even want to be a star there he's a captain of the ship so mara there has to be a star who's gonna come out now ku nga va ku na ti-artist tin'wana ti nga ta joyina laha ka t s leti nga ta fika ti boom dlaya nyoka mafamba va samsoni kk shirimani you know Va tele na na na na n'wana Doctor Joe Shirimani lontsongo Ntsako Shirimani ku na Brace you know so mi twe nga ri who is going to come out and pop up and be a star in the team because the team need a, a star as much as there is a captain so legere mina ekesdors ke tshwelekile nyora na vuya na vuya Ni lava ku vulavula hi page ra leri nga tsala hi Benny Mayengani. Benny Mayengani u tsale papila ro leha papila ni ri hlayile papila ra wena hey ni ri hlayile Benny u tsale papila rin'wana ro leha la vulavula hi rona swi complain hi vanhu ni kombela mi nga mi nga fambeli kwihi le ku teni video ni ta vulavula hi xona na xona majozi legere hi mina Ekestros Salute mi nga titimeli mi nga titimeli.